Mwanche omorigereria, rituko ria rero nde chinsemo chia Nyakoe, aiga Rana Hardware. Nonde nomooni o Rana Hardware iga iga agoteba ng'a mbaseseniri baria bagokonya abanto. Rero nache kogora chi ebinto ebi. Gwateba ng'a ebi nabo bikobwenera omong'ina. Omong'ina omogoko togwate ekare iga.

Monyore ng'a mobwate ase mogoikaransa iyere buya, tiga tomobekera ebirogo ebiga torore ng'a anakwana smile ama namna gani. Totigere agwo. Teka, teka tu nsa iga isiko.

Siko gocha eh, siko gocha, siko gocha eeh. Ng'aki bono basibeka? Tokorachandire ero ake natoranywa ngochia kobandete amagoro aya anyarete Aya mbuya ore namagoro aye, nemaiso. aye na omonto ore buya, aye na omonto Nyasae aseseneti bono aye tenya korera, bono tiga korarameka, tebi Nyasae ng'aki, Nyasae mbuya mono ase okong'a obogima. Nyasae,
bono timanyeti nabaire esara.

Tara gocha, gocha iga, gocha. Yoo, buya kegima, buya kegima, buya kegima, Maria Yesu buya Kristo kegima, Nazareti. buya kegima. Ng'a kegwete. Eh, asuka tara ngocha iga, tara gocha iga. Eh, genda aye bieka, genda aye bieka. Very nice.

eh taira ero togachinya aro bono togachia te tokaga to rirorio nkwenga barenge amaru taibo bono, barenge amaru rende abanto bakanywa, kwaigure? Rende bagatenga abanto bagatenga nyowe na abana bane ng'ai bo no grace aa inchuaa tenena
tenena nkworoke
omogaka bwoyo. Abana nabairete irwe ase ekegusii iburu iburu nabo bwari ase ekegusii ndoteba bwari iburu. Ba- bakagenda iburu omanyete intwe ntwaanete iburu. Abe a- oigwa oyo timoireti abana bane nabairete ngatubeka emerero ngakora ng'a ki, omogaka bwa oyo nere omotangi one oyo, grace. Oyo nere omotongi bw'omwana one. Bono emiaka eria ya kare, ekero kwaa mware gokina, ng'aki nonya na enyuoma yarenge, ng'aki nonyorete nonya ekero kwanyometwe ng'aki yarenge? Yaya tinyoreti, bono nabeire omwaa tinkomanya. Okay, eng'ki onyorete ekero ase ogokina kwao? Ogokina kwane? Gochia toigwere gati gaki.
Intebe?
Ogokina kwane bare ki? bare kogesa obori na amaemba inche bono nkogesuani. Inye ne chinguru nabo nkobeka naende narabeka na obori tokabusura eh bono.
Maumino gaki are korokwa? Nkerubo na tata eyio ochia na abana baminto nimanyete.
Nabachukuru.
Omwana ominto nakare omoke. ogocha iga iga omwana oye nakotare na gocha are iga omokogoti eyi okondubaga eh okondubaga eri ya kabere igo bono omwaka twarogete omwaka ore korokwa bwoponi eh.
Abana ba rero banyaroka mbari gosarwa? Eh gesaku eke aba nabanene gochia mbasa ngire ase ngwasarete. Grace, nosarire? Eh nabo bakombo ah intwe gocha aho boriku ng'ora nyoko nyokere tiga agende. Inchuaa, Grace, oyo na omochokoro oyio, oyo na omochokoro one nere tiri komogusa, bo oyo omogaka oye. Nere ntasareti, nere ntasara, koigure bo? Nakoraga gaki. Bono Nere eh, abana ba rero banyaruka mbari gosarwa. Eh, aba, aba, oyio ochita, oyio omoka oyio. Mm, nigo omwogo.
Lakini omwana oria one tabuta, Mm. oyio okoamboka. Mm. Nasarete abana bane bonsi pi, Mm. enyomba eye. Lakini agasaga nagakomomura, nako gatasariri, eh. Chinyomo chia- Abaombu.
reka- eh, chinyomo chia rero abarete okomanya Inche na- na- nasogete Mm. chiombe kumi na mbili Ehe. na eeri ya egesiito Chiombe kumi na na ibere.
embori yo- yo- yo- na embori yo nkwamoraite rigoro kire erakwete chiombe kumi na mbili Mm. eeri Na embori. egesicho na embori eyemo eyio omosubati okay igo bono aba rero igo bagocha through ba twamanya korusia oo. Nore nkwamboka, oyo oyo omo omo omo nere omogoti one, iga achete namanyete korwa ekombe riu igoro omogaka oyo akwa, eeh bono. Oyo Grace, ma oyo nomwana one omokogoti.

Kware korenta abanto tari? Basibeka Eh.
eh, abanto mbare goteba ng'a mwanchete amabere amabere amaruranu gose amabere amayio.
Amayio, norenta ama- a- oru- orue mondikere amaruranu, na ama- ama- amaruranu naro nkoria, na amaengeranigwa aye amayio.

Kwabekerwa endagera igoro gaiga. Eh, tinkona kuriera.
Ande Grace onye gekonyarekana, kero bwakire, Taya. chinsa isiko mwasokia ekero geke iga oikaransa isiko. Yeah, mbeo ya mwaka. Wakwa embeo nomogaso.
Oyo tago Tari bo? tarende. Lakini ande mwe- mwa make sure riria mogosokia, ande monyora mwarare, embura nabo eratwe monye enyore ebinto isiko. Nde isiko.
Tari bo? Mm.
Neke getasoke. Bono ntegochi go- ntete bono next time ki ngocha, ngocha ne chianga.

Ng'a. Ng'ake.
Eh. Omwaka oo onya gochita nkwamanyete. Ng'aki, ng'aki otabwati chimbuche? Eh, egesaku gitu eka reo. Eh. Tindaba monene ngotwara Aye kwanse chimbuche.
nomoke. Ma, omwana oyo one nere omotangi oyo. Ngonya goko. Oh.
Aye nomoke. Miaka Oyo eyao. abana baye barokire, bachire nyaro. Baba. Okay, bono, nde toko, to.

Tiga mbeke. Tiga ngosibere inche, tiga ngosibere mong'ina. Inche ngogosibera rero. Rero inche ngogosibera. Sika mosibere. Mm, Tiga ngosibere. Mong'ina inche ngogosibera ekero ebi. Tiga nkerosie, nkerosie buya. Naende inche nkogorera ebirebe binde tari bo? Eh. Mm, Tiga ngosibere ekero ebi buya. Aria okorokana buya. Eh, ekiya nigo mbuya kere.

bakorarire ekerogo bono ogotagana bono tindi korwa nyomba inche bweka nasoka isiko.
Kabisa.
Ayii. Bekanga ase design nyomba arorokane buya. Ah, very nice. Grace, moche bono twariganie omong'ina nyomba na eke- mwaye ekerego na akamesa.

Aiga mbuya, eh bono, very nice. Igaa akamesa kabe aiga bosio gose kabe iga, ah iga, gose rogoro bogeka aa, Gose igo. igaa iga. Ngoeta Gose iga, gose iga ng'ai ore, mong'ina ng'ai are, inchuu bono, mong'ina tiga ache aikaranse, naende bakarogora ekoona rogoro. Keyio ekerogero. Eh, ekero. Eh, ndogoro kere. Eyo, ekero.
Ndori. Eh.
Noyo gontantani na iga emesa nchi kobera. Mm. Ono mogotantani bana omonto nyoe nakure. Torakwa.
Mm, buya. Eh, Buya. Buya. Bono ira nigo nomogongo maye buna twatebarire. iga iga. Eh, very nice. Ngoro iga. Very nice.
Bono akamesa kao kabera iga aiga, gokobekerwa endagera kwabo kwa kwaragera. Okay. Ntaete bono toro- torore ng'aki togochenchereria amabati. Tiga ngotebi tata, Eh, bono.
chinyeni chiansinyire ekabichi bakong'a, mbaa amabere, baaria gose bakare kobeka amache. Ong'e ebesa iga ntome, Gose mbaria bakare kobeka amache, gose nabwo bakobeka amache. Aye nabatebia ng'a ebinto bionsi pi nkobabera ebiya amabere nkobe- nkobeka tore. Tiga ndarigereria oibundi, nkanya nkobera nyomba, tiga ndore ebundi e- etete gogochenchera amabati isiko, tore ng'aki ekoba. Fundi.
Nyomba eye bono, oroche emete na emegima, egento keragochechigwe iga roche na amabati. Ee.
Emete mbuya. Emete ero mbuya torochi chindagera chikare gochirigereria, nokora nonye na iga, mbuya chikorete ki? Mbuya chire. Toranyonchokana na iga. Toonchokana naye. Tonyechekie yonsi, torore ng'a ki torochi enyomba ero nengima? Enyomba mbuya ere. Igeo. Torochi bono iga egento kerachenchigwa. Yes. Na amabati. Amabati oka. Amabati oka. Omanyete na aya ebundi.
Ee. Igo bono tokwane. Togotaka tobeke egento.
Torochi nonye naye noekumba korwa omba, mbuya ere. Okay. Iga oroche bono buna iga, aria twarosire nabo tokoria akande iga korwa iga ngakobora, tomente buna ensemo iga, Ensemo. ensinyaa. Kera amabati aye toroche gete konywa buna are abochabochogete, nabo togochenchia omong'ina anye gotumeka. Bono ontebia ng'a enyomba eye buna onyeroche, mabati arenge aa. Tokobara, mabati tokobara buna tore naye iga. Tiga tobare. Tokobara bono buna eri na erimo, aya na abere, atato, ane, atano. Tano, tiga toratigerie, atano, sita, saba, nane, igaa nane, tisa, ikomi,
ikomi, ekero abeire ikomi, okomenta na rigana moino aria igo abeire amabati twe Twenty. twenty. Ehe. Amabati twenty tiri nabo agokora. Mabati twenty three. Eeh. Obuya buya Bono totebe- 23 aya. No 25.
That's the 25 Eh, baka oyokobuna. bakokobuna. Eh, okay. Rikiri ratigara eri nusu, nabo tomwekere richiga atachire amache. Eh, O 25 igo bake richi na bakonyora ng'a otwarire. eh, gotachire amache.
Okay, biya sana. Bono ase eng'encho naye ibundi togochi koa emeremo eye igokora. Ase omorigereria one because eh, aba na omo- omong'ina toete gokonya. egasi eye iga toise gokora, chibesa ere nigo oranyare korera. Tochia bono gochia koba omong'ina na oyonga, iyoo na akumire komorora ka akorete ki, kagokwana buya naende ka kagotara. Inche ngoeta chibunu chiane noko bamenyete oo, bono inche tindi kogoeta aye ng'a mong'e chibesa chinyinge, noko ng'a chilifu isato, inche ndete abanto bane tomobekire, naende totore obokonyi bwe obokonyi bwaito.

eh, akaandege buna aka, nabo okonyora gagotakerwa, tomente nonya na obobere iga, ase ekero twarusirie, nabo okonyora o- ase nare gose ngochia gotiga igoro aria, tomente enyomba ekore ki? Igo Ekong'e. emesumari y'amabati inchi yaani ema- y'amabati chikiro Chikiro isano. chikiro isano inchi Eh, ine ekiro eyemo. ekiro eyemo Pamoja naende na- kegende kende Aye, keo aye, kende ngiya.
tokore gasi eyio amatuko arenge oranyekore Aye togokora rimo.
Roche nwamenye ta, Eeh. bono ngocha na abanto maambia, tobaeke rituko erimo naende mambia okoria onye konywa omogaso isiko aa, naende akore ki?

Plus chibesa gwateba togokogwakana na abanto abwo okoreta. Chiri busato chioka. Chiri busato. Eh. Go 35000 twarageire baka omong'ina oyo rituko rito. Twaragire iga tosereke omong'ina na twaka amabuta naintwe to- tonye kogendera gose ntoike emiaka eye ikire igoro. Mbuya mono. Mbuya mono. Eh, mbuya. Namba yago nkoira ande Eh. eri tokwane tomanye ndi egasi yaito gochaka. Sawa. Tari bo? Thank you so much. Sawa. Alright, omonche morigere tiga tokwane ring'ana ria Omorere na Grace. Grace. Ah, bono Toroche twaretire omong'ina ekerogo make sure ah, ekerogo ekeria eh, ekerogo bwa bwa bwakire buya iga Ah, naende Grace mwamwabusire Ee, nati narete echae namotehi nguchande. Ee. Eh, make sure ke- ekerogo keria ekerogo bwakire buya ekero mogasoro mwamosokia isiko iga iga ande omong'ina oria tiga nkoreta ande neilikata Nilkata kabisa namaguta nkoigwa ateagetete nenyarokia enke are agwake amaguta ororokana buya. Amabere bono torochi buna ogochia gocha ong'ee ontebie ng'a kwanyorire omonto bwa amabere tokoba togokana omotienyi ekero okorire ki? Ekero orarire. Ebudget eywo ya omotienyi tore ng'aki ekoba. Tari bo? Timanyeti kende nkere oramente togochia gokora. Kende nkeiyo ndamente.
Yebo na Nyasae tiga agoseseni ase okorenda omogote. Ache omorikere tiga tokore koruga iga, bajeti ya amabati toete gochenchia amabati ya enyomba eye, enyomba eye erorokane iga, naende buna mokomorenda buya, mokomorenda buya, etogochenchia enyomba eye torosie eye rigena. Bono inche ngocha kobua nacha, rando omonto tari goteba ngocha ande. Nkonyora ng'a mbuya morendete omong'ina, etogochenchia akanyomba aka iga, koba ake erige. na eyio emiaka yaye erire. Amatuko aria make Nyasaye aranchambe inye akanyomba kerigena ime, naro ayio, na eba nabere, tari bo? Eeh, Nyasaye abaseseni boigo. Iga tokore omwancho morikere koruga iga, next togocha nkore ki ng'a togocha kobeka togocha kobeka, abarenge ntotagete taya. Etaaya yaye y'esola. Narigeretie estaaya y'esola y'omokopo, lakini ekero okonyegora ekwane korwa 4500 eh, gose chilifu isano. Etaaya eyio oyo oranyare konyegora eh, Sun King ende bako agotogorera tobeke iga agwo, na kende ki- kiraganerie mambia. Bono ase mwagorire ekerogo na emesa.